A yi kpɛna NDM bee a ni wɔchim viidiyo shɛli ka a nini bi neei bɔhi shɛli zuɣu, lala bɔhigu maa a yi ku kpɛna nyin sɔŋ ma kukoli ka bɔhi ma bɔhigu maa. As usual ni pun yɛri shɛm, m pa Konashin Man ŋun niŋdi Konashin tinim n-tiri niriba ka bɛ gɔra. Man nyɛla ninvuɣ so ŋun gɔra. ya ka yɛra biɛh shɛli puuni ti na napɔi chaŋ ti lu shɛli ni ti yɛn yɛri yɛtɔɣ shɛli ka a lihili kaman n kpɛŋŋɔ a mistake daa nyɛla n ŋɔ ka a learn a mistake ka kpaŋsira yaha a bɔhim a nuu ni baŋsim a ni tooi win a goal di gba ni tooi help a ka a sɔŋ ka kpaŋsira yaha a yiɣisi zani m bo tuma n tum ka che wali bɔŋ ni ʒiya shikuru shɛli a ni niŋ maa nyɛ manmaŋ kpaŋma ka a niŋdi based as research. ka tɔɣisira. Dinzuɣu kpɛŋŋɔ gɔrim yɛtɔɣa ni a ni tooi doli so shɛli n-nyɛ visa n-yɛn go gɔrim mibu ʒim ni silimiin tiŋa. Gɔrim nyɛla a ni ku chuusi n-chaŋ luɣili kam gɔrim m-bala. A ni tooi chaŋ ti be Libya, Saudi Arabia, Qatar, Kuwait ka a yɛn nyari luɣ shɛli maa ka so be silimiin tiŋ ka bi nyara. Dinzuɣu. gobu travel and see di viɛla a yi ku go konko di gba zaa di pahiri la hankali hali a ku be Dagban ka na ku chaŋ Ankara bee a ku be Ankara ka chaŋ Togo a ni yɛn nyɛla hankali shɛli di zuɣu n suhirami a yi kana as usually ti yi bɔri ni laa tɔbu ŋɔ maa ti tuhi n-nyɛ nasara n-nyaŋ ti mabihi tinzunnim ŋɔ maa bee m-paai ba, bee ka ti gba ti bɛ ka bana ka gba mali tinim maŋmaŋ niŋ ni ɛzampul? Naɣila ti gba zaa kpala so shɛli din yɛn chaŋ ka ti galisi. Ti yɛn galisi so din ka ti yɛn doli n-galisi. Ɛɛh, kpaŋ a maŋa, a yi shɛyiyi n-zaŋ ti a ni ku ful yi on Tiktok bee Facebook ŋɔ maa, a gba shɛyiyi ma ka chaŋ on YouTube maa. Yuli maa n-ku paya ŋɔ maa. Sweet Africa TV ka a ti sɛɛkili di zaɣ bɔbigu yɛn nyɛ li ka a foli dari daa chɛndili ŋɔ maa ka shɛi ka laiki. A yi ku naagi a attendila a notification maa. Vidiyonim maa pam benimi nimaani ka di doya. Interview nima ni yɛtɔɣ shɛŋa din zaa kahigira di dola nimaani. Di zuɣu n ni ku yɛn yɛla shɛm m puhiri yi zaɣ yino kam new subscribers bɛ ban kana yi ban shɛɛ yɛri ŋɔ maa yi zaɣ yino kam n yɛri li. eh I really appreciate yi zaɣi yinɔ kam keep on sharing and like and follow for more zuŋɔ ti yɛn tɔɣisiya paya paya paya paya bee tap up kama gɔrim din bɛ biɛhigu puuni apart from tin tɔɣisiri eh visa apart from visa bee ka a chaŋ ti apply visa eh visa application nim ŋɔ maa Dinsani ni dinsani lan beni bayi di nyaaŋa ka niriba tooi mali li gɔra. Di yɛtɔɣa ka ti yɛn tɔɣisi. So a yi niŋ interest like maa ka share ka follow for more. Zuŋɔ di bɔri ni ti ni mabiligu baŋ ka bɛ baŋ ni kadama ka a chaŋ ti apply visa n-ŋ ko ko n-dii nyɛli. Gɔri maa di nyɛya payapaya kamati m pun yɛli shɛm.

ka o ku meen o ni ban pahi pahi n-ti pahi bɛ nyɔŋ maa polo bɛn kuli nyɛ artist maa ka bɛ gɔra bɔm zuɣu o nyɛla yulilana o nyɛla public figure ɛɛn ti binyɛri ti tuzɔpaɣa Sharifatu Gunu o ni mali yu shɛli ŋɔ maa zuɣu ni o ni paai pahiri shɛli ŋɔ maa zuɣu o yɛn go di ka problem shɛli a nyɛ o di zuɣu n lahi pahi ka maa ti lahi malila soshal midia ɛnfluwɛnsa ka o mali namba ka sokam mi o ka salo mi o ka o kuli yɛli o yuli ka bee kuli kpɛ bini zuɣu bee n nyɛ o mi lala nira maa gba zaa o gorim n bi yɛri ni o zaŋ zaŋ zaŋ go o yɛn zaŋ zaŋ go din niŋ puɣi ŋun maŋmaŋa di ka o tom a yi kana ti lihima shata bandal shata bandal Ee ka a ku yɛn kpe luɣili kam nti yɛn nya o, o yɛn yɛli ni o yɛn gom chaŋ luɣ shɛli polo, di dii bi yɛn muɣis o pam ti yaɣi dɔn salo maa pun yɛn baŋ o mi ka media maa baŋ o. A nya o ni lan pahi ka ti bɔri ni ti kpaŋsi Dagbaŋ ti ni be kpɛŋ ŋɔ ti nyara yulilaannim maa ka ti na tɔɣisiri maa o politician a kana nyɔŋ polo politiciannim ni tooi zaŋ a zaŋ go politiciannim malila niriba gɔra the whole Ghana politician kam ŋɔ mali yaa ka nyɛ MP bee minister, o mali right o tooi gɔri chaŋ dunia luɣili kam. Bɛ mi zaa ni lan gɔri maa, o ni nyɛ yulilana maa, yulilana tooi mali gɔra. But kambɔrinim bɔhi di Dagbaŋ politiciannim ŋɔ maa, bɛ gba zaa ni mali yuli ni bɛ mali shɛli ŋɔ maa, banim ka bɛ mali li tiri ka bɛ gɔra? bɛni ka bɛ mali sɔŋsira ni bɛ gu di zuɣu. A yi nyɛ politician n ka gba chaŋ ti ʒii ni politician sani mi ka a di kpaŋsi ni o ti a tii ka a nyu o maa. Politician gba zaa bɛ sɔŋ ni niriba ka bɛ gɔra. A ni tooi nya opportunity shɛli o ni nyɛ yuli lana ŋɔ maa ŋun ni tooi zani o yuli ŋɔ maa ka ti a binshɛɣu ka a chaŋ ka tiri wahi embassy shɛli ka a chaŋ ka di ti sapooti kamani ŋmahinli National Chief Imam eh bini Shingin polo ŋɔ. Limon kurugu shɛm amaa o ofiisi maa puuni ban ʒiya yɛri diri o ŋɔ maa bɛ zaa kuli malila bɛ kɔnɛshinnima ka di nyɛla bɛ ni zaŋdi o yuli zuɣu n-tiri niriba soya ka bɛ gɔra bɛ ni zaŋ o yuli zuɣu n-tiri niriba visanima n-sɔŋdi ba ka bɛ gɔra ka di nyɛla o yuli ka bɛ mali niŋdi li amaa ka o niŋ ninkurugu di zuɣu pɔlitishiɛnnima ŋɔ ban mali so shɛŋa beni ka bɛ dol li n-ni tooi sɔŋ a ka a gu di gba zaa di beni. A nya o ka naan chɛ kaman o tuunfuo ka mɔnsi na so ŋun kul ʒiya ŋɔ. O gba zaa di yɛn kali ninvuɣ shɛba ni yɛla shɛli ŋɔ ni nyɛ shɛŋa ka n yɛri ŋɔ oo, ka di nyɛla zaɣ yaaka la zuɣu Chief Imam condition nyɛla ka bɛ dol li gu hal ti mali shɛli ka di nyɛla ee Bawumya n-zaŋ ba zaŋ gu Bawumya zuɣu ka o gu hal Bawumya paɣa ti mali shɛli ka di nyɛla o zuɣu ŋun sɔŋ lala niriba maa ka bɛ gu. di northern origin maa di politician nima ka ti bohara n na bi chirigi n wumna kadama onabul anta onabul mutta ka n na bi wum ka di nyɛla kadama ŋun gba zaa n zaŋ o daliri n soŋ zaɣ yaha ka chɛ ka o gu amaa n ŋɔ bi niŋ n na bi nyɛli mi bi bee bi shab biɛni o ni tooi niŋ ka di nyɛla ashili puuni o bi bori ni so baŋdi kadama ŋuni n soŋ zaɣ yini di zuɣu yulila n soŋdi nira Dɔzuɣu hal tuun kpeen shɛŋa bɛnimi ka a chaŋ nyɔŋ polo ka di bɔrili bɛ yɛn tirimi waha ni a cham ti nya naa yaakaza bee a cham ti nya o tɔfɔ bee sooja tuma bee polin tuun shɛli ka a di ku bɔrili ka di tiri waha kpeen so ka a chaŋ ka ŋuna n-ti yɛn n yɛli n zaŋ ti laandiri maa ka bɛ kpaɣi di gba zaa di bɛnimi. Dɔzuɣu Dagbaŋ polo nanim maa. Saha shɛli benimi ka maa daŋ kulaŋ chɛ ka ti Dagbaŋ polo ka ti youth ni ŋɔ maa ka ti nin bi neegi bee ka ti bi tooi gɔri ŋɔ maa ka ti bi nyari opportunity nim maa. Ti toon daa nim maa ya polo ka bi chana? Afa kara kara kara kara bɛn mali yuya be Dagbaŋ maa ya polo ka bi mali li chana? Zango nim ŋɔ ti miri maa ni beni ŋɔ maa, lala nyuli ŋɔ maa zuɣu ka ti yari ŋɔ maa. Zaŋɔ shɛba ti miri maa ni ku beni ka bɛ mali yuya pam ŋɔ maa, lala zaŋɔ ni ŋɔ maa ti nyari ba mi ka di nyɛya a kuli ʒimi ti nya zaŋɔ ŋɔ afa titali n-nyɛ o yuuri ŋɔ nolɔri ni, o kala Germany na, o kala Tɔnyaaka na, o kaya Holland na n-ti yɛri Naawuni yɛtɔɣa n-ti niŋdi waasuɣu, o gba zaa o ni gɔri ŋɔ maa o kuli yiŋa. We n zaŋla experience shɛŋa bɛni n chɛ personal attack n chɛ zaɣiyaka za din kani n dini bɛni zaɣ ka yi pa baŋ ni ka dima experience maa zaŋ pahiri o gɔri o o o yɛtɔɣa zuɣu di zuɣu yuya nim maa nima bɛ gba la kama Dagbaŋ polo a yi mali yuli ka a yuli maa timsa a gba zaa mali right ŋun lee nya jiŋli mam ŋɔ bee ŋun nya a yuli maa ni bee a ku tooi zaŋ yuli maa kpe n ku chaŋ amaa a yi yɛn bo binshɛɣu di yɛn niŋdila soochi n-zaŋ li zaŋ taai di zuɣu yulilana di viɛla Dagbaŋ polo nanima n-dan ya a naa n-ya Ŋmanpirigu-lana n-ya Nanun naa Yɔgbun naa ɛɛh nanim maa zaa ha bɛ zaa zaɣ yino kam yu kara ka bɛ mali ŋɔ maa Di zuɣu hali bɛ ni yɛn aseesa ni o gu a gu di yɛn nyɛla ize. Hali tin bi bɔri yuya zaa ni kamaa pɔhim zuɣu maa 21st century m-bala maa ti zaŋ li ti yuyanim n-updater li kamaa n yab ŋman pirigi lana bee n dan yaan naa ka o paɣa kul yɛli ni o yɛn yiɣisimi n-chaŋ Embesi yaɣa ka n ti yɛn mani n-nyɛ zaɣ yaakaza n-di bɔri ni n chaŋ yaakaza. Bɛ bɛhi. Di ka yɛtɔɣ shɛli, di ka a ka girigirigirigirigiri a liɣiri naa binshɛɣukam, bikos yulilana paɣa n-nyɛ a, kaman o tuhi vuo, o paɣa bee m ministanim ŋɔ maa, bɛ paɣaba ni yɛn n-chaŋ luɣ shɛli polo, di ka muɣisig o, bikos of o yidana yulila zuɣu, o nyɛla yulilana paɣa, a nya o ni yulilana bia, ka di gba zaa ka di beni. Dizuɣu gɔrim maa, di nyɛla payapayapaya, but northern region what are we waiting for? Travel and See ka gɔrim maa kɔŋkɔndi nyɛl o, ka maa zuŋɔ la daba shɛm Iceland ŋɔ n ku chanimi nti miiti eeh bɛni yug eh bɛ eeh ooh tiŋ ŋɔ tin shɛli ti ni ku lihiri Africa ka di ŋmana bɛ ni nya poor people maa ooh bɔri ka n kani nya ka n ku miiti ba ka bɛ kana holidays n ti mii ti ma a ni yɛli bo bi ni go maa bi kamina ni bi ti go n nyɛ yɛltɔɣa shɛŋa n pahi bi biɛhigu puuni a ni yɛli bo dizuɣu yulilana gɔra nanima nanim ban bɛ yiŋ maa kamani n lahi pahi nyɛ ninvuɣu so ŋun yɛn go ka mali yuli kamani n danyaa naa afa yaa kaza yulilana paɣa ti northern region ti mali binshaɣu ka di nyɛla hali a yi yɛn go as a married person wallaahi ka mali li tiŋkpaŋ n tim maŋa ka ti niŋdi marriage certificate ka di doona marriage certificate ka di doona kanbonsi ŋo maa ti mali gorim shɛli biɛni bee chɛndi shɛli biɛni ka a yɛn zaŋ zaŋ pahi ka yɛli ni ka dama you are a married person a ku toori zaŋ a sariga bee a tasibaha n chɛŋ ka di ti wuhuri ni kadama a nyɛla married person Afa n-lee nya a ka a mali teeŋa maa? A ku tooi di chaŋ ti o, Man nyɛla afa, m maliya paɣiba ata bayi a noli puuni. Di tu ni a proved li with certificate. Di niŋbu maa a lan nya li hali Musulisi puuni. Larabaannima ŋɔ bɛ niŋdiya marriage certificate. Di zuɣu n ni yɛli ni marriage certificate. Marriage certificate gɔbu shee polo benimi ka di nyɛla marriage certificate gba zaa helpiri a mi ɛhɛn ti mali shikamɔni bihi ŋɔ ka bi lahi mali di kɔna shinshili shikuru bihi mali li kanna wee kana o na ka paɣa gbahi o ka yɛn kana amaa ka niŋ marriage certificate n wuhi ni o mali paɣa ka niŋ yuli zaŋ zaŋ tili naawuni yi ti chɛ ka din nahi shɛli ka o yɛn zaŋ o paɣa zaŋ kana di yɛn niŋ o la soochi di zuɣu as usual m pa kɔna shim maa ni bari gɔrim di paya paya mini di taipinima di binshɛɣu kam ka ti tɔɣisira. N naa gba zaa wum ka nya hankali shɛli din yɛn pahi m-bela zaŋ pahi Agolin zuɣu. Di zuɣu zuŋɔ ŋɔ yɛtɔɣ shɛli ni ku mali nini yɛli maa, mi gba ku yɛn sɔhimi a yi kana ti ful o yi naa nyiŋkpamɔmaŋ ka a sheei zaŋ ti a mabiligu zaa ha. Chɛ a ni chɛ ka a nya background maa zuŋɔ n ni ʒe luɣ shɛli polo ka ti diri fiila.